Alpha my people now how una dey? I dey welcome you to our channel Crypto Pidgin, the only channel wey we go talk about crypto in pidgin English and everything wey dey related to am in pidgin English. All those big big grammar for crypto, we go dey simplify am for here in pidgin English wey me and you go understand better. And for this video today, we go talk about crypto arbitrage and everything wey you need to know for crypto arbitrage. if you wan do crypto arbitrage this video na for you because today we talk about wetin crypto arbitrage mean wetin how e take dey work how you fit know wetin to do the risk wey dey involve in crypto arbitrage we go dey talk about everything for this video so if na your first time wey you dey watch our video be this i wan tell you say make you just take one second take subscribe to the channel so that any update wey we drop you ma go dey see all the update wey we go dey drop for this channel better better dey o wey we go dey bring for this channel so no lose guard make you just subscribe to this channel now so wetin be crypto arbitrage well crypto arbitrage na when you buy a particular coin for one exchange at a lower price and you come sell am for another exchange at a higher price in a very short time na wetin crypto arbitrage mean be that let's say for example now you check the price of bitcoin for binance exchange and you also check the price of bitcoin for kucoin exchange and you come spot say they dey differences the price wey dey binance and the price wey dey kucoin dey different let's say the price dey cheaper for kucoin and the price dey high for binance so wetin you go do be say you go just buy from kucoin transfer am go binance go sell and any gain wey you make you go pocket am na wetin crypto arbitrage mean be that na to buy from higher na to buy from a lower exchange come sell for higher exchange so na everything about crypto arbitrage be that. But make you also know say coin price for crypto exchange dey different but not that big differences sha. If you never watch my video where I talk about top 10 crypto exchange, I go drop the link for the video description so you fit check am out, you go know the exchange wey dey legit. But before you start to dey run crypto arbitrage, make I tell you four things wey you need to know before you start. The number one for our list na verification of account. As you know wella say this crypto arbitrage go involve plenty crypto exchange You go make sure say you get the documents to verify your account for those crypto exchange where you go dey use so that you go fit dey buy and sell crypto without any wahala. The number two way we go talk about na charges. By now you for don know say sending crypto from one exchange to another no be free cause they go dey charge you for every transaction wey you dey do. so make sure say the crypto exchange wey you wan use dey do your arbitrage no dey charge high for transaction wey you go dey do so that you no go come use all the whole gain wey you forget take pay for charges na small gain dey comot from crypto arbitrage but make the charges wey you dey use or make the crypto exchange wey you dey use no too dey charge high so that all the gain wey you go make you no go use am pay for charges Number three na capital. Capital na koko for any business wey you wan dey do for dis life. For crypto arbitrage, na capital be the main thing. The bigger your capital, the bigger your gain. So if your capital dey small, your gain ma go dey small. Meaning say gain wey you go get if you use one thousand dollar take start your crypto arbitrage no go dey the same for person wey use ten thousand dollar take start. Even if na even if una two do the same transaction the gain wey go comot go dey different your own go dey small and the person own go dey high because the person get more capital than you so you must consider your capital first before you talk about crypto arbitrage the number four thing wey you need to know for this crypto arbitrage na speed see ma i tell you the truth for this crypto arbitrage one thing wey you need to be good at na speed because the price differences no too dey stable before you close your eyes open am price don change and you don miss opportunity be that so if you wan do this crypto arbitrage well well make you dey fast for any transaction wey you dey do the next time wey we go talk about now na the type of crypto arbitrage wey dey crypto arbitrage dey different and na so dey take dey work differently number one for the list na arbitrage between exchange na when you buy from one exchange and sell to another exchange whether you buy from spot or you buy from p2p which mean say this type of crypto arbitrage go involve more than one exchange one crypt more than one crypto exchange you go buy from this crypto exchange go sell for another crypto exchange the number two na triangular arbitrage this one na the one wey you go do within one crypto exchange meaning say they get plenty platform wey you fit connect more than one crypto exchange take dey use dey do your crypto arbitrage wella instead of moving from one crypto exchange go another this one you go just dey one platform dey run the two together you go connect more than one crypto exchange take dey run your crypto arbitrage this one also im go the im go increase your speed wey you take dey perform any transaction the number three for the list na statistical arbitrage this one na for advanced people wey sabi the game i no go advise you if you just dey start make you do this one this type of arbitrage na when you set technical analysis and fundamental analysis for bots so that trading bot go dey help you dey trade they go dey help you dey buy dey help you dey sell based on the rules wey you give them or wey you give am. The next one we dey talk about na the risk wey dey involve in crypto arbitrage. Number one na slippage. Na when you buy coin and the price wey you wan sell the coin dey very big pass other traders wey wan buy the coin or wey wan sell the coin too. As you take know say crypto space na person wey im own cheap pass na im people dey buy from. So if you don dey do P2P, you go understand better. If you don buy any coin and you wan sell am, no wan say you wan make much gain if not person no go buy from you any price wey dey lesser na im people go buy from so if you just buy and you wan sell just sell am with price wey dey very okay so that you no go say you wan make much gain you go come put price wey big pass other people. number two na price movement as i bin talk am before na price differences we take dey make money for crypto arbitrage so the price gap no too dey last long before you blink the price don change be that na why we talk say make you dey fast for anything wey you wan do wey concern crypto arbitrage number three na charges we don talk about charges before so we no go talk about am but if you still no understand charges na the amount of money wey dey go charge you for any transaction wey you dey do for any crypto exchange so if you wan start crypto arbitrage dey get resources wey i go drop for you we get number one coingecko we get coinmarketcap and we get and number three we get atani.com so coingecko you go see the coin wey you wan buy and the prices wey dey dey sell am for every exchange so that you go know the one wey you go buy from and the one wey you go go sell from na the same with coin market cap but atani na platform wey be say you fit connect two you fit connect more than two crypto exchange together so that you fit dey run your crypto arbitrage for one platform as we be talk about triangular arbitrage before so for this video i go show you the example of wetin i dey talk and how to use these resources well so like this now we go go to our browser and search for coingecko.com and once e load we go just go straight to the search section we go search for filecoin so once we search for filecoin e go open

wey filecoin dey so you see the prices you see the prices na so they take dey do crypto arbitrage so once you see the prices now and you dey satisfied you fit just go to that exchange you go buy from the exchange then you go see the you see the exchange wey the price low you go just go there go buy you see the exchange wey the price high you go just go there go sell too so na so na so they take dey do crypto arbitrage and again you see say the file coin for this coin gecko they get their peers some na usd some na usdt some na btc they take the trade down for their crypto exchange so na the same thing so for the second platform now you go just go search for coin market cap so once you go search for coin market cap you go their search section you go search for filecoin once the filecoin load you go see all the details or Filecoin for the coin market cap you go scroll down scroll down you go see overview market you go click on the market once you click on the market you go see all the whole exchange wey all the whole crypto exchange all the whole crypto exchange wey filecoin dey you go see am for there and once you see am for there you fit know where you go buy from and you fit know where you dey sell from na so everything take be for crypto arbitrage for attorney you go just go to play store search for attorney you see the logo for the last slide wey i post you go just download am you go register verify your account then connect all the old exchange wey you wan dey use so na everything wey we get for crypto arbitrage be that in case you forget crypto arbitrage na when you buy coin or token from one crypto exchange for cheap price and you go sell am for high price for another crypto exchange If you still wan learn more about crypto arbitrage, you fit join our Telegram group where we go dey drop update about crypto arbitrage. And I go drop the link for the description of this video. Thank you say you watch this video. No forget to subscribe and share the video and see you for our next video.